Enjura y'amaani eyagwa eri izooba yaateera ebikondo by'amashanyarazi ahansi aha High Street omuri Mbarara ekyareetera Abanyambarara kwetombwitira aba umeme ngu ebikondo ebi bikajunda kare kwonka tibaabikoraho. Ekikondo kibe kikuzire. Kwonka abu kirikukwataho babe batakamanyire ngu ekikondo kikuzire. Amashanyarazi aga nikiba nikimanyisa ngu itwe mpooga aba siteegi aba UBA banka tube turi aha kabi k'amaani munonga. Naambwenu hati gwaba omugisha ahabw'okushanga ngu ekikondo eki kyagwa hataine motoka ereetsirweho, hataine owa piki owaaba ariho, N'obu akuba omuhinguzi oba abigyere tihaine owaabarwaho, egyo niyo chansi yaabo y'okugira ngu Ruhanga yaatukwatiraho. Okugwa kw'ebikondo ebi kyareetera eby'engyenda omu tauni byashanyarara bwanyima y'ebiiruka kubura ah'okuraba. Emotoka noozireeba oku zaaba niziija, oku zaaba niziija zihika hariya, hati zaaba burooked, okwo ruguru zaaba burooked, so nikiba nikimanyisa ngu nituteera omuranga aba umeeme. Baguma bagyezaho munonga kuguma nibasupayizinga ebikondo byabo okureeba ngu amashanyarazi gaaguma gari omu layini yaago nk'oku kishemereire. Ka nikireebeka naabaasa kuhwaho n'ebiro bingi amashanyarazi gataruho. So ningira ngu okugwa kw'amashanyarazi n'ekizibu kyaba umeme. Tirikumanya oku barikukitereeza etauni ekagumizamu neegyenda omu maisho na bizinesi z'abantu. Abanyambarara nibagira ngu zaawaaya z'amashanyarazi ezi ziri haihi Obumwe motoka empango niziba zirikuzikoozaho ekirikubaasa kureetera akabi amagara g'abantu. Tinkuraabwa shi abu kirikukwataho aba umeeme batakubaasa kuba nibaronda ebikondo ebiraingwa bakamejaringa mejamentisi endaingwa ez'okuruga ahansi mpaka ahaiguru kureeka ngu ebintu, emotoka, roore zaaba nizirabaho tizakooza aha waaya ezo. Ekyo nikyo kimwe ekirikureetaho ebizibu ahaiguru y'ewaya ezo ez'amashanyarazi ezirikuba zikwataine n'ezirikuba ziri omu muhanda. Ekindi kya kane, ebikondo, disiitensi, distance y'ebikondo. Hati ebikondo erizooba nibwo biziika kuteekaho ebikondo ebikwataine kandi ebyakubaasa kuba bihamire. Ekyo nikyo kimwe ekirikureetaho ebizibu aha kintu nk'eki, nka asidenti yaabaho. eshaaha egi. Abaumeme ahonaaho baahika omu mwanya ogu kutereeza enshonga egi kandi okurigirira ahari Engineer Jennifer Kyohirwe naagira ngu baaba bariyo nibagyezaho kuteekaho ebikondo ebisya nikwo enshura kugwa ekabiteera ahansi batakaherize. Kwonka twaba tukipuraningire, twaba twine emiti ei twabaire tusigiize tutakozireho, emiti ebiri ei waareeba erizooba nikwo twaba tupuraningire kugikoraho. Kwonka ku twaba twaheza kutimba ebiina, enjura nk'oku mwagireeba oku yaagwa yaaba eri nyingi, then yaatuma egyo emiti ahabw'okugira ngu eitaka twaba twatimbireho kutaho emiti emisya, yaatuma yaagwa high speed. Ahu twarigira omu mwanya ogu, aba Umeme Baaba nibakozesa amaani kureeba ngu baamara ekizibu eki omu bwire. Ahabwa TV West ndi Ivan Tusiime.